Ā, kei ngā ihoiho o ngā maunga kōrero, o ngā awa kōpikopiko, tēnā koutou katoa, nau mai, haere mai ki Nawai te ka.
He aha ō koutou whakaaro mō ngā hunga e kawe haere ana i ō rātou mate pungarehu nei, Ki ngā wāhi katoa. Te moana, wāhi kai ētahi? Te mea, te mea. Kua kitea e au ētahi hunga e mahi pēnei ana, ki ahau nei, ehara tēnā i te mahi tika. E tika ana ki a koutou? Me pēhea te mea atu ki ngā whānau e mokemoke nei ki ō rātou mate kia tukuna te hunga mate ki okioki? E hē ana rainī ōku hakaaro. Te mate tēnei nē tātou mā o te whai kau mātou i waenga i a tātou ko wai moe au ko Matu Leen koia nei ko ngā pātai ka tukuna mai e hia pātai a heru huruhuru kē ana au ae māreka te hohonu hoki o ngā pātai nei hoi ko hoki anō tātou ki tērā Ngā take kua roa kē tautohetohetia ana e mō te haka ngaro i te tūpāpaku. I mea rā ō tātu tupuna, me haka hoki au aku Māori, i mua noa atu rā e kaua e hoki mai i roto i te pouaka māti. Well, te hanga nei, kua ara mai anō te take nei ai nei nā. Tari haeretia ana ngā pūngārehu, ruirui haeretia ana ki hea, ki hea, ki hea. He pēhea anō tātu haka aro ki tēnei tikanga? Ko wētahi anō hoki e mau ana i roto i ngā kohinga mai i runga i ā rātou kaki. E haere, pērā rawa te mau haere. Engari, tērā pātai e pātai ana i runga i te ngaro haere o ā tātou tikanga e kore kē pupuringia te āta mahi tika i tēnei mea i te tūpāpaku i ngā mate. Ā, kua kite ake, ko kite ake au i roto i ngā, i ngā wāhanga o te tau iāianei, kua hanga wairangi haere ngā tāngata i te mea horekau anō i whakatika noa te tuku i te hunga mate kia, kia wehi atu ki tōna haerenga ki tua te ārai. Wairangi tūturu?
He wairangi tūturu tēnei. He wairangi, engari he wairangi horekau i te pōrangi, horekau e anga atu ana ki tērā, engari i runga i te pupuri e kore kē tau a te mauri o te tangata i runga i tōna pupuri tonu e te hunga mate kia tau mai ki tēnei ao. Hāunga anō te whakaaro nui mō te tuku i ngā pungarehu nei ki runga i ngā pātaka kai o te moana, i runga i ngā mahinga kai, i runga, ko wētahi o ngā takiwā nei, ko tata riro kē, Te paru o te whenua, ko te paru o te tangata mate, i roto i ngā kāri, ngā botanical gardens nei. He maha te hunga pērā. Engari e tukungia ana ngā kai ki runga i te moana, kainga e te pāua, kainga e te pipi, nā, ka kainga ko ngā pāua e te tangata. Koe tērā te take o te tikanga, tiaki i te tuku i ngā, i tēnā mea te mate ki tōna, ki tōna haere. Mm.
Mō koe, e pēhea ana i roto i a koe rā? E mahi ana rānei tēnei tū tikanga i roto i a koe?
He rerekē rawa te rongo, nē? Ka haria, ka harihari haere i te tūpāpaku pongarehu nei, ki wī, ki wā, ki wī, ki wā. Engari, ko wai ahau ki te hakahe i ngā tikanga a tētahi atu, nē? He tikanga kawe mate anō tō tēnā iwi, tō tēnei iwi, engari, Pēnā kua haria mai ki roto i taku whare, nā, ko Hakahengia e ahau, nōku tōku whare. Māku anō ngā tikanga o taku whare e hakarite. Hanga rerekē pea, i te mea, kei a wai te mana o te whenua, nā, kei a tātou anō tēnā ki te hakatū i ngā tikanga e tika ana, ki Aotearoa nei, nō reira, kei a tātou tēnā te hakahē i tēnei, ā, Koia tēnei nē te raruraru o te whitinga mai o ngā iwi e rua, e toru, e hia kē mai raini, engari ahau nei, e kore e hakae ahau kia pēnei mai tēnei, engari e kore ahau e hakahē i te hunga e pērā ana i runga anō i tō rātou hiahia kawenga kia pēnā nē. Tau, tau ka pēhea taku hoa, katahi anō ka whakawhiti atu ki Ahitereiria, and i a māua e whakatikitiki ana i wana, wana taonga, ka taria mai ia ngā pungarehu o tana tāne me te, ngā pungarehu o tana māmā. Nāku te kōrero, e kore koe ahei te tari, aini mate atu koe ki Ahitereiria, ka, ā, tangi atu wēnei i a pungarehu ki reira. Ka pēhea tō rātou noho kāinga mai ki runga i tō rātou ake whenua. I tua atu, ko tētahi, Ina, ina kore koe, pehea wō tamariki mokopuna ā te wā e mōhio kei hea tō ā rātou tūpuna e tanu ana? He pēki take tērā i runga i te tikanga, ā, e taea mā tātou e whakatau i te tikanga. I tēnei rā, te kaha mōhio o te nuinga, Ka mea, oh no, tōku whānau e pēnei ana, engari e pēnei nei, e hangai ana te tikanga i runga Pukamata.
Ā. E mea ana koe, he oranga kei roto i ngā tikanga, mēnā e āta mārama ana te tangata ki ngā tikanga ka kite ia, he oranga kei konā, koe kei te rā ko te mea tika, nē. Āe. Oh, hai oma, hai tino haere kua rana tatou kei te nga tika nga e ana na ne. Oh, e kore ano ta tetahi mo tenei take, ko pa ranei te tenei mea ki te whanau o tetahi o tatou? Ta taku taha Pakea, mauri ana tenei tikaka puehu pai te here, nga wa katoa, ne. Na te mea taku mama Pakea, taku papa e Maori. Taku taha Pakea, a, koe tena ko ta ratou te mea pai ki a ratou. Hoi no, waiongia atu ana ki runga i te kurupae, te pounamu pungarehu nei, Ā, nā, ko Pāpā tēnā. Ka hari rātou. Kei roto tonu tō rātou matua i te, i tō rātou whare, nē. Kura kau raruraru. Engari, ā, taku taha Māori e anga taupatupatu ana ki tērā, nē. Kua tau au e hakai ana i te mea ko te koroanga mātu ki a au, ā, i tīmata mai te tinana i te kōpū, e tika ana kia oti tinana atu i roto i te whenua. Nā, pēnei ana te kōrero a tētahi o ngā kaumātua o te kāinga nei ki a au, hei ko tāna, tērā tētahi taima mate atu tētahi o ana whanaunga i roto i ngā iwi o runga. Nā, ka mauri atu te kaumātua ki reira kia haka hoki mai te, i te tūpāpaku nei, ka mutu he minita hoki te kaumātua nei. Ā, tatū kau atu ia ki, ki te wāhi e takoto nei te tūpāpaku, ka kite ia. Ā, kua pungerehu kētia te tinana nei. Ka ohorere ia, horekau ia i koro ki a rātou, E, erangi, ohorere ia. Kātahi ia ka mea atu ki a rātou, Kei a au te kaupapa. Kei hea te, te taha moana o tēnei, o tēnei kāinga? Mauri atu au ki reira. Nā, tahi rātou ka haere ope atu ki te taha moana. Tahi ia ka tiki i te pouaka pungarehu nei, patere atu ki roto i te wai. Ka mea atu ia, E kore e roa, kua hoki atu tō koutou whananga ki te tai tokerau ki te kāinga okioki ai. Nā, ka rikari ka te iwi ki a ia. I runga i tā rātou kore haka mōhio pea ki a ia, ā, kua pungarehu kētia te tinana nei.
Engari, e, ko ngā tamariki kē rā ngā mea hanga kūare ana pea, nē, ko ngā kaumātua e, e, e, e aroha tonu ana, e ū tonu ana ki ngā tikanga mua. Ko tāku tēnei kite areo te ngā mate o te kāinga nei. Nā te mea, ko te tātou katoa kua kite i tēnei āhuatanga, he tūpāpaku e takoto ana i te marae, ko ngā kaumātua e mea ana, tika kē ana ia ki konei. Ki hea rānei nei, ko ngā kaumātua e tohutohu ana, ko rātou e moha ana ki te heke o te tangata nei, wāna mai, wāna tūmanako, i kōrero ai ia ki a rātou, mai, mai, mai, engari ko peke mai ngā tamariki ki konā, ki te haukoti. Kāore, koe kē tēnei ko te kaupapa. Ka mutu, kei a mātou te kōrero mutunga, ko mātou ngā tamariki. Re, ko, ko, ko huri noa atu taua tikanga i roto i te ao Māori. Mm. He, ma, he pakeke, e kia hoki mai anō ki ngā tikanga e koro nei te, te whaea nei, kei konā, kei, Te oranga mo tatu me mea te tangata ata marama me ki te hoonutanga ona tino. Kua pa mai tenei ahuatanga ki taku whanau. Ka mutu e nui taku tautoko i o korero e whae moe. Kua penei runga i te kore mohio o tetahi wahanga o to matou whanau ki nga tikanga. Um, he karanga tahi tenei ki taku um, tupuna matua. E marena tana mama ki tetahi Pakeha, ka mutu ka tupu Pakeha mai ta te mei, hinga te mama i te mate pukupuku, ia e tamariki tonu ana, ka tupu Pākehā mai tēnei hunga. Um, te matenga o tēnei karanga whaea oku, e tino karanga whaea ki ahau, ko tana hiahia kia pungarihutia. Na, ka, ka noho ana tamariki kia ka āta whakaaro, kia, kia whakarite i tētahi, kia noho ia ki roto i ngā hei kaki. Na koina, kua pera, ka pera. Ka hikoai haere ratou mau ana mene, ka tukituki matou o toku whanau. Nga whanaunga o taku granipapa, ratou nga mea i ta mai, ka tukituki nei ratou, tahi ratou ka whakatau, e pai ana pena koina te tikanga, a e kore pea tatou e whai nga tikanga o nga marae. Ka rereke, na, ka huri ratou ki te panoni i nga tikanga. Ka haere noa ki te marae i te rangi mutunga mo te rua haora pea katahi ka wehe te nuinga o matou kihea e haere ki tera whare pungaruhu runga i te kore tautoko ahakoa te aroha nui ki tera karanga whaea kahore i tautoko ki tera whakataunga Ā, e noho kē mai ki te whakarite i ngā kai me wērā mea, engari kīhai haere atu ki tērā whare i Kerikeri. Āe, nā reira kua pā mai tērā ki tō mātou whānau. Me te mea hoki aua taimaha tonu ana i roto i te whānau, e rongo tonu ana i tērā wairua, engari ko te pūtake, ko te kore mōhio ki ngā tikanga. Ka mutu, ka tae ki ngā hēmanawatanga, kātahi ka rapu i te tangata mōhio ki ngā tikanga. I te mea e kore he uaua te whakatau i te mauri o te tangata i roto i te pouritanga, mēnā e kore mahingia mā runga i ngā tikanga i whakarērea mai. Nā, i roto i tētahi o ngā whānau o konei, kotahi tau ahau i mahi tahi ki a rātou, kia whakahokia mai ngā pungarehu tanu atu ki Waimāa, ki Erangi o reira, tahi tau, i te mea ko raru kē te whānau katoa i te korenga o te tuku tika i te tūpāpaku. Tēnei mea te tuku, ngā tikanga tuku, he take anō kei roto i tērā, ko tētahi kia kaua e noho mai ko ngā kaupouri, tuarua, kia kaua e noho mai ko ngā raru i pā ki tērā tangata i mate, Ki te whakararu i te tangata e ora ana. Nō reira, āe. Me wērā mea te tapu me te noa, nē, ka. Āe. Āe, ka rongo ai mō ētahi kōrero i ngaro i tētahi tana. Tana, ō. Mea pūngariu rā i te toa hokomaha. Āe. I roto i ngā wāhi kai, ka kara, āe.
Pēhea oti ka haere te tangata ki te whare iti, mimi ai ana ko Pāpā e noho ana ki te kakī, hanga rerekē rawa, nē. Ko ēnei oranga kei roto i ngā tikanga Māori i kōrero nei, tino pātai tēnei ki a koe. Ko ngā oranga kei roto i ngā tikanga Māori nei, e whai mana tonu ana rānei ēnā oranga ki te hunga kua makere noa atu i te ao Māori, ahakoa i whānau Māori mai, ahakoa he toto Māori. E whai patanga tonu ana ngā tikanga nei. Motuhake.
Motuhake i roto ka tae ki te wāhanga E hē manawa ai te tangata, ahakoa he aha te, he aha te take, ka huri mai, ka mea mai, tēnā koa, whakataungia te mauri, tēnā koa, hakarerengia te karakia, tēnā koa, whakahokia taku tūpāpaku ki te kāinga. Wērā mea, he motuhake i roto i wā mātou kōrero inanahi, koe tērā, ko te tino, tētahi o ngā tino, ā, kaupapa o te kōrero mā roto i te tikanga Māori me ngā kaupapa, engari ko te tikanga Māori e whakahoki mai a Oranga ki roto i tō whatumanawa. Nā, mō te tūpāpaku nei, te tangi he āta take anō mō te tangi ako anō, wētahi nei, kore hiahia kia tōroangia ngā tangi, ā, waenga atu, tanu tonungia, tahi pō, haere tanungia atu. Horekau te hunga tangi, horekau te hunga i roto i tērā whare mate e whai wā ki te tuku i ōna tangi katoa, ki te tuku i ōna, ōna rawenga, ōna maumahara, ōna katoa ki te tuku i te tūpāpaku Ka mau tonu, ka mau tonu, ka mau tonu, he maha, he maha nga tangata, a, rima atu, rima tau ko atu, ka tahi ano, ka rongo, me hoki mai kia tikanga Maori, ma tikanga Maori e whakatau. Ahakoa Māori atu, ahakoa, ahakoa kore mōhio ki tōna ao Māori, kei roto tonu, āe, ē. Nō reira, ka mate a koe, ka noho pungarehu mai koe, ka noho pounamu mai koe runga i te kurupae.
Rerekē ana wāku whakaaro i te, e tino tautokongia ana au, tautoka ana au, kia tahuri au a tātou. Whakaatu matua i mate ai nei. Tēnā, ko rerekē te āhuatanga o te ao Māori. I te mea, amuamu na tātou, i te rironga o a tātou whenua i te Pākehā, e riro nei ua tātou whenua i ngā iwi matemate nei. o te whānuitanga, me wētahi o wā tātou whānau e mārena ana ki wētahi atu nō tētahi wāhi atu, e hoki mai ana ki, ko te roa ko tētahi mea amuamu i ana e wā tātou iwi o te kāinga nei, ngā tāngata e moe wahine ana, moe tāne ana nō atu wāhi atu, hoki mai ana ki roto wā tātou, wā tātou wāhi tapu i te mea hore kau e utu, e hoki taritari mai ana i konei. Ko, ko rere ke te ahua e Anne. Me, e, koe tera ko te, te meka. Orite tonu ki taku he he ki te haka tū. A, toa hoko taua, he anau ki te haka tū, he tahi, wahi, tahu tūpapaku i te kai. he roto. Hei, hei roto o ngā whakaaro e taku mata. Nahare koe, ko rere ke, nahare koe hoki koe ki te tino, a, a, tanunga o te tūpapaku o mua ki roto i ngā ana. Ka, ka tarea ki te atamira. Na, kore e whai whenua i tera ono, ko tau e haharo i nga, i nga koiwi. Nga koiwi. Pono.
Ae, kakao ke atu au ki roto i nga tare atu ki o mauri. Vale.
Vale, e pai ana me nga whera, me nga o tahi, o tahi tau te mate o tera. Vale, koe e tika ana mo i a toru ra, a hua atu koe ki te tari i te tahi, aro ko koe te piro. Nā, koe wena ko ngā rerekētanga e, e, e, e rau au, i te mea, mohenau e tā Ngāi Wi Pākehā nei, e, a, e, e, e, e, e tahua nā wā rātou. Haere au ki te, ki te tētahi Pākehā mōhio pāhi ana au ki te kaumātua nei, e, e, e, e noho nei ngā whare tiaki, tiaki tangata, ko au mātou kei te kauraka nei.

E, e, mahi ngā mai ai nei. Hei a, hei kai matu nā. Wā, aua.
Te tangata haurangi e kore e mōhio ki aha raini te mīti kei roto i te pāka makariri. Ie, but mo heu me tahi o ngā whānu e wā rātu toi ngā wā rātu whānu o kei roto i wā rātu, wā rātu whiza.

Kāore i totetotengia ērā momo mea e āhuatanga i mahingia anō, ka mutu i tēnei rā, ko whakapae te hunga kuare me tanu ki te wāhi tapu. Tērā mea te whenua rawa i tanua ki te wāhi tapu, i tanua kē ki te kāinga, ko tērā te wāhi whakaora i te pēpi, ina māuiui, ina kirikā, wērā momo mea ā muri ake. Kia tata mai, kia pā atu ai. Au e kore ake nei, me totetotengia. E tamatanga o ta matou papa ko te roa mo horoina e matou i te Waitote. A rima ra te koraka na takoto ana i tou henare. Oh, ki hora roa i te aro o te tino. Well, na, na, na, na, na paki korari me mai kia, kia horoina te koraka. Ko Etaria ki te whare mahi tupapaku, horoina te koraka na ki te, i te Waitote mahana.
Te mea nā ngā iwi o runga, e pērā ana, pērangi ana wā rātou tūpāpaku, ko tātou anake ko hanga kore kē e mahi pērā i a ēnei, i mahi pērangia, engari, i a ēnei, ko, ko, kitea ko te, ko te hinu kawakawa, ko te hinu pūriri, hei, hei horoi i ngā tūpāpaku. And e hoki mai ana tēnā āhuatanga, I roto i te hokinga mai o tērā āhuatanga, he maha ngā whānau ināianei ka pai ki te tangotango i wā rātou tūpāpaku, he tukunga anō hoki tērā. Umm. Well, te hanga nei, te take nei, kore pū anō e tatuia tātou i tēnei wā pū anō, engari e, he mea pai tēnei, nē, kia whiriwhiringia te take nei. Hei hakorongo mai mā ngā uri o tēnei rā. Mā rātou hoki e whakatau, ā, ā ngā tau e heke mai nei. Kia mōhio koe wā aku tamariki, ngā whenua o wā aku tamariki, pau te tau i roto i te takotana, i roto i te haupopo. Ka hika, ka hika a mea, ka haka, ka tanumia ki te kōtata atu i te, te whare o, o, o mum, nā ka, ka tōngia atu he rākau Māori ki runga, Hei tohu, nā, kei reira ngā whenua nei e takoto ana. Ko te mate kē, ka wāhi he ārahi ake ngā blinkin tuku nei, tupu nei, hō! He eka kainga i te kau! Ka mea atu ki Takawaene, ō, nā, kei konā tata, tata anō te, te ngahere, kei muri tata anō te whare nei, a Inipe me, me Nuke kē ki reira nei, nā, ka, Tanumia atu ki roto te ngahere. Ko te mati o te reo, ko ware ware au ea nene kei heo roto o te ngahere nei, au a whenua nei takoto. Kia ati, he ngapai, he kōrero tāu?
No, e tautoko ana i ngā kōrero a Wene, wena o tāku. Um, kau e tuku nā wā koutou pungarehu ki roto i ngā pātaka kai.

Kia wātea ai, kia mā mai ai te, te, te moana ano. Ko te mate kia rahuitia ana e tātou te moana i Pēwhairangi nei, nā, e tere kē mai ana ngā pungarehu o hea ka noa atu, o ko i ngā iwi o runga rā, ki roto o te waiora nei. Ko te pātai tērā, ina haere koe ki te tiki o pungarehu, e mea ana rātou, he keria tau, nā reira, He kokonata kē hoki mēnā e tangi te kano koe mō te kokonata, pēhea tātou e mōhio, ko Pungarehe wēnā o tātou whānau. I te mea, ora kau koe e haere ana ki te mātakitaki, wiki muri atu ka haere koe ki te tiki i ngā Pungarehe. Nā, pēhea koutou e mōhio ko te koutou whanaunga tēnā. Tika.
Aua.
Hei hoki mai la, he haina mana e tangi te kala. Hei, pungare, e pungare hui mo, moki ki.
E rua ngā wāhine nei, he Māori tētahi, he Pākehā tētahi. Rāua tahi, he kaimahi nō te kura nei. Ko te wahine Māori, Ko te wahine Māori nei, iti noa iho tana reo Māori. Koinō ngā kupu e oti ana i a ia, Haere mai, haere mai, haere mai. Ahakoa he iti, he pounamu. Ko te wahine Pākehā nei, tino pakari tana reo Māori. Kua tū te pōwhiri i te kura ka hoatu ki te wahine Māori, māna te karanga, māna te karanga, ahakoa te nohinohi o tana reo. E wātea ana tēnei tūranga kia karanga te wahine Pākehā ahakoa ehara i te Māori, he tūnga tapu tēnei ahakoa i roto, ahakoa i roto i ngā mahi o te kura. Me waiho raini mā te wahine Māori anake te karanga, ahakoa te pāpaku o tana reo. He aha ō whakaaro, whaea moe? I tētahi marae haere au, E riro ana mā tētahi wahine Hainamana te karanga me te whakatau manuhiri i te mea kei a ia te reo. Ka whakapae te hungana, he pai kē atu anō māna mā te wahine Hainamana nei e whakatau te manuhiri i runga i te karanga. Engari, tērā te hapori, te whānau o tērā marae, te rika, rika marika e kia riro māna, mā tauiwi e karanga te manuhiri. Ā, e mahi ana ia i runga i te tautoko o tana Blingan tāne, Ko te tane whakaae ana, mea te, oh, e pai ana, e pai ana, kei a koe te reo. Engari, horekau ia te Māori. Tau ake, ahakoa peha te iti o te reo o te Māori, māna kē, mā te wahine Māori kē te karanga. Nāna tērā tūranga. Horekau nā te tae atu.
Mihi ana. Pēhea te ō whakaaro? Tautoko Pou te kaha. Ka nui te mihi ki ngā Pākehā me ngā tauiwi me iwi kē atu e kaha ana ki te tautoko i te ao Māori, te ako i te reo Māori, e mihi ana ki tērā, engari me mōhio rātou, me mōhio hoki rātou kei hea te rārangi o ngā mea e tika ana me ngā mea kāore i te tika. Ki ahau nei, ko tēnei mea te karanga me tērā horopaki, Kei tū, ehara i te mea kei tērā taha o te rārangi, kei tū ara anō. Um, ki ahau nei, kotahi ana he te kupu ko te kahore, kahore te tika. Um, mā te wahine Māori, nahenahe, te karanga. Koia pū. Ā, e moe ana au ētahi tāima e noho pōhara ana tātou. Pōhara i roto i tēnei mea te puna karanga. Koe nō kāore e tika kia ā, tukuna ki te wahine ā, nō iwi kē atu, me Māori, me Māori te wahine. Ā, pēnā e kite ana tātou ētahi horopaki e torutoru noa iho, e tohu ana tērā he mate nui ake kei muri i tēnā. Me kimi i tētahi rongoā mō te mate nui, anā, me whakatupu pea koe i tō puna karanga. Koia tērā. Hanga māro, engari he pono. Kāore, kāore i te māro.
I te mea ko te tino, tino take o te karanga, horekau i te mea te, oh, haere mai, haere mai, ko te tino take o te karanga, he wehe, he waerea atu i te ao wairua kia taea e koe te takahi mai i runga i ngā tapuwae o ngā mātua tūpuna e, e, e hora nei ki runga i te papa i mua, i mua i te marae. Koe tera ko tōna mm. tino tikanga mm. o te karanga. Nā, mehemea ka, ka āe atu tātou, e he taia mā tētahi atu tērā, e mea nā tātou, e riro ai a wairua Māori i te tahi atu. Pono. Kore au e whakaae ki te ranga. Te hati koe, ha?
Hai, pai wira, karo. Ki au nei, me, me Māori. Ā, he rerekē anō, he wairua anō tā te Māori, he hononga ki aua mahi, e rite ana ki ā kaurua kōrero, me pērā te āhua, me pērā te kawe. Ā, e aroha atu ana ki ō tātou marae e noho pōhara nei, ā, i ētahi wā kua tae atu au ki ētahi marae, horekau rawa he wāhine e karanga mai ana ki a mātou ngā manuhiri, nō reira ko te reo tāne tērā hono e tuku atu ana ki a. Hau atu mātou ki roto i te whare, ā, ma, ma te kite atu i ēnei tūmomo pātai, ka toko ake te whakaaro ki roto i au, ā, me kaha tātou Māori mā, ki te hoki atu ki ēnei tūmomo mahi. E mōhio ana i ētahi wā, ka pokea tātou e te ao hurihuri, ā, erangi me hoki anō tātou ki ērā tūmomo āhuatanga.
Tētahi o ngā mate e roto i te ōkawa. Māro hau i a ēnei, engari kua kite au, you know, titiro ana au ki tō tātou Hitoria, te iwi Māori me waenganui ngā iwi Māori me ngā iwi Pākehā. He mate i roto i te kaha manaaki o te, o te tauiwi, o te Pākehā, o iwi kē atu. He, he nui, te, he momo e kore tae te karo. He, kei roto tērā momo i a tātou, engari he mate hoki, mm -hmm. tērā momo manaaki. Um, Kua kite tātou, kua hau mai te Pākehā ki tō whare, huri rawa atu, kua rapa tana ingoa ki tō whare, ko tana whare kē iāianei, nā reira, ko hau, hanga pakeke iāianei, engari ko hau e mea ana, kaua e tukua mā te wahine Pākehā. Ki te tino hiahia ia ki tērā mahi, oh, hoi nō tēnā pea me tīmata ki te utu, engari utu ki te mea pēnei me te taitara whenua, Homai e wana taitara whenua, a, katahi pea tatou ka timata ki te korona o te urunga mai ki nga kaupapa Maori. Pai tera maro.
No reira, ki te ata korero tatou mo tera mea te wahine tauiwi, tau, a, Pakeha raine e karanga, me pera tonu i runga i a tatou taumata, kia kaua tētahi atu e kōrero i runga i wā tātou taumata, Pākehā mai, iwi kē atu mai. He roa te wā i kaha ai mātou kia kaua e Pākehā te reo o taumata. Nā, i runga i tērā, ā, ka roa, ka roa, Ka pupū ake wētahi atu kua mōhio nei ki te kōrero Māori. Tahua ake te kōrero mō te wahine i runga i te taumata. Nā wai, teka, e kore e taea e te wahine te kōrero. Engari, i runga, nei, pēnei i tētahi hui, pēnei te, tāku, māku pātai, ki tētahi kuia i mea mai ki a au, te wahine Pākehā nei e tāna, he whaea, He māmā nō aku mokopuna. Ehake koe kore nei e tuku i a ia kia whaikōrero. Ko taku whakautu ki te kuia nei, i taku kaha, kaha aroha, i hoatu nei au taku reo ki a ia. I taku kaha aroha, i hoatu nei au taku tūākiri ki a ia. I taku kahu, kaha aroha, i tuku nei au aku whenua ki a ia. He aha atu? Kia ora. Me hoatu.
I tenei ra e noho pohara ana tatou i roto i nga taonga o te reo me ona tikanga. Ko te mea ke, mei tino whiriwhiri mo tatou, a tera wiki, a te 19 o Maehe, haere nau ki tetahi marae i he ao noa atu ki te ako i a ratou ki te karanga. E kaha tātou ki te manaaki aroha wera momo korero kia tauiwi ke i te huri ake ki te aroha, ki te tautoko, ki te manaaki i a tātou ake. He tino take tērā hei whakaaro tātou wāhine mā, wāhine Māori mā, tō tātou tautoko manaaki i a tātou ake. Tika.
E rua pea ngā mata o tēnā pātai hei ko tāku. Ko tētahi taha ko te tangata Māori, me te, mēnā rānei e tika ana kia tū ia ki te whaikōrero, ko tērā taupatipati hoki tēnei mea te tukinga i waenganui i te tāne Pākehā reo Pākehā me te wahine Māori reo Māori. Kua kite ahau, e, me taku whakapae he, he tikanga tēnei ahu mai te Karaitianatanga, te kaha ū mai roto i te, i te Taitokerau, Kua kaha kite au ngā tāima horekau he tāne reo Māori i roto i ngā rōpū whakaeke, kua whakatū a te tāne Pākehā ki te whaikōrero i te reo Pākehā, oh, haere te mea he whaikōrero, ki te kōrero mm. te reo Pākehā, engari ka kitekite au ngā tērā ētahi wahine Māori e noho ana ki muri, mm. mō hea nei, e pai hoki te reo, ka whakara ai, kei te tika rānei tēnei?
Mm. Pātai pai. Ka utua ki te pātai, pai. yeah. Ai. E ha taibu tira, Mona? Ah, ko tāku, mehemea he haukainga hau, ko pai ki atu mehemea, me, pena horekau he tāne reo Māori, hei aha te kōrero. Mm. Um, rawe au e mōhio ana mehemea he wahine Māori kei roto rā. Mehemea wahine Māori, ah, pai. Mm. Kia, kia noho tapu tonu, um, Tērā wāhanga o te pōwhiri ki a au. Koia te take e kī ana, he reo rangatira. Kia rangona ko te reo rangatira i aua wā o te pōwhiri. Nō reira, ki a au, āe, me māro, pērā i a koe, me māro me kaua e tukuna e tērā āhuatanga, mō muri mai ērā āhuatanga e taea tētahi tangata no iwi kē, no Pākehā, mai a te kōrero i muri ake. Engari i roto i ngā wā o te pōwhiri, ngā wā tapu, ki au nei, me, me reo Māori.
Ko te mea pakeke ko te whakatinana i taua taima rā, nē, wētahi tāma e toru, whā hekona noa iho ki a koe ki te haukoti i tēnā. Tērā āhuatanga. Ehara i te mea mā te wahine hoki wētahi wā, mā te tāne hono. Hei, me koe haere mōhio atu ana, kia mōhio koe e te tahunga wānanga o te reo, kore au tuku i ngā, kore au tuku i ngā pākehā kōrero Māori ki roto i taku rūma. Me atu e whakapau kaha ana au ki ngā Māori. Koe tērā te take o te wānanga reo nei, he whakapau kaha ki te Māori, kaua haere mai ki roto taku rūma maumau e taku tāima. Engari he wā anō, i te kaumātuatanga, Ka taea te whakaputa i tēnā, i a au e tamariki tonu ana, pērā waku whakaaro engari ka kōwhetewhetengia e ngā kaumātua kuia.
Ka whakaae rānei koe ki ngā wahine Pākehā e whāngai ana te reo ki a rātou tamariki Māori?
Me pērā rātou. Ka kahau atu ki tō... Me whāngai rātou i te reo Māori. Nō reira, wōku mokopuna ake, Pākehā atu te Pākehā te hanga, ko tā rātou māmā he Pākehā, me tana tino mārama, i wānanga mātou tēnei i te tuataha, tahi. Me tana tino mārama, mei a hiahia ana i ngā taonga kei, kei tana tāne, taku tamaiti, engari me tā mātou whānau, me Māori tana reo. I te mea mātou e whānau, kōrero Māori. Nā, me Māori tana reo ki ngā tamariki. Ia e, nani, paki pai te reo Māori. Ae, nani, pai. Kia Māori ai wana tamariki. Engari, ia, pēnei ka tahi ka whakatūngia ngā iwi nei hei treasurer mō te marae. Nā te, kawa koe tango i tērā tūranga. Kore roa ko mate koe ngā iwi nei. ngā iwi nei te taunu. Ae. Ae. Ka tae atu tētahi o ngā take e kaha karapotia nei i runga i a Waitangi, e te āhei, te kōrero āhei raini o te, hāunga anō te wahine Māori, engari ngā wāhine Pākehā. Tērā take te hē o te hopu mai o ngā pouaka whakaata nei i te take. Ko te take o Wainaitene Irunga Te Waineraka, a Judith Collins, tāna take, ko ia te kaiarahi i te opposition, he tana tūranga, ma, a, wahine atu Māori atu, e āhei ki te kōrero ki te Premier. Ko tērā kē te kaupapa, horekau ko te oh, Māori mai, tei ka huringia kia, oh, e kino ana ia ki te, ngā tūranga Māori, e kore te rae tika. Oh, kia ora.
Nā, nā, ko te tūranga o te wahine ki runga i te marae, and ahakoa i, i tera tau, ka tūraka a uh, mere. mere. Tautoko marika au i tana, i tana tū, i te, i te mea ko ia i tera wā, te heamana o te rūnanga o Ngapuhi. E ahei e te tū, e ahei wahine Māori o Taitokerau ki te tū i ngā marae. Ina tera tana turanga, ina kore, haere koe ki te kao, te nui o te wa tae koe ki reira, ko nga wahine e powhiri ana i a koe, karanga ana, whakatau, me nga mea katoa.
Hama i roto o Ngati Hine. Ngati Hine, ae. Pakari ana ki tera mahi.
Ae. Rawa e tatari ana ma tetahi atu e whakaae whakakore ranei.
Koina pea tetahi mea hei wananga ma tatou ne, tene mea, Hā tātou whakaae ki te tāne Pākehā, pēnei ngā hui i Waitangi, tū ki te kōrero i te reo Pākehā, engari kua tino rikarika ki te whakaaro, haere te mea ka pēnei, engari ka, mehemea rānei ka tīmata te kōrero, mō te whakaaetanga kia tū rānei tētahi wahine Māori. Haere te mea e kī au, me tū te wahine Māori, engari e kī ana au, ka āhua aro ana te tāne ki te tāne i roto i ērā horopaki. Ha, hanga oha au ki tēnā wai tahi tāma. Koia wena ngā, ngā raruraru mahue mai i te, i te whakaritenga o ngā Tiri, te Tiriti o Waitangi. He take nui tērā. I rerekē te tū o te tāne, i rerekē te tū, hāunga anō Christianity, but i rerekē ko te, i rawe ki ngā tāngata i tērā wā, tērā āhua o te tū o te tāne i roto i te ao Pākehā. Nā, koe wera ko ētahi o ngā raru, e kore tātou e eke ki te tino rangatiratanga mehemea e kore tū tahi te wahine me te tāne ki runga i ngā kaupapa o te mana motuhake. Kia ora.
Tino pērā te ao Māori, nē, ko wareware tātou ētahi mea, he haere, ētahi wā he haere takirua te ao Māori, tapu noa ngā tahae rua o te tangata, ko Tūkorongo, Ao te pō. Wahine tāne, e haere takirua ngā mea katoa, haere te mea e nui ake tētahi i tētahi. Nā, koia. Kua raru i te whakaaro Pākehā, nē, tērā, kei taumata kē atu te tāne, ko rātou ngā mea e kōrero ana, ko raro iho ngā wāhine, nō hē ana tērā āhuatanga. Kāore e titiro ana ki te tikanga o tērā mahi. Ā, kua pai wēnei kōrero.
Ā, toru tekau tau taku kaumātua, ka mate, kua mate taku pāpā me ngā kaumātua katoa o taku whānau. Ka mutu ko Hautepōtiki, ko Aunahe te tāne e ora nei. Inā tū te hui, ko hau tonu ki te taumata haka haere i ngā take o te whānau. E rongo ana au i te tae mā, i ngā wā katoa kua hau kia haka utu i ngā pātai, ka mutu ina kore e tika aku haka utu, ka kōwhete ētahi. I ētahi wā taipau kia hihia oma ki tarawāhi kē noho mai, me pēhea taku tiaki i au anō? Oh, he maha ngā whanaunga e. Ai te mea e maha, engari moa nei kei konā anō ētahi whanaunga kua pākete nei a māuiuitanga ki a rātou, nē? Taipai ētahi kia pēnei anō, kia oma ki tāwāhi rā anō, rapu mahi ai mā rātou kia kore ai rātou e hīrawerawe i ngā. Ngā mahi o te kāinga nei, nē? Mō te tangata pērā te tamariki, ko koe te tauira, ka hia tō kaumā atu i a koe nei? Kei te takiwā, kia kore ai koe e whāki rawa mai e hī o tau, kei te takiwā o te hia tau? Toru tekau. Kei te takiwā o te toru tekau. E, kua tū nei koe, e kaikaunihera, ā, me te maha atu hoki o āu nei mahi, e rongo ana koe i te taumaha? I ōna wā, āe. Ka rongo i te taumaha. Ā, hanga rerekē pea mō te kaunihera i te mea me tū koe i tō ake ringa kia tū mō te kaunihera, nē? Ā, ehara i te mea ka pērā i te marae mō te taumata, ā, i, i wētahi wā pēnei i tēnei whanaunga kua tuhi mai tēnei kōrero, ko ia nahenahe hei hakakīkī i tērā wāhanga o tana marae, nē? Ā, me taku mōhio ki tana momo taumaha, Pēnei i ahau nei, e mōhio ana ahau ki te reo Māori, ā, i tētahi o ōku marae, i wōna wā ko haunahenahe anō ka, ka tū ki te kōrero. Ā, engari me, me tūpato tonu tātou, nē? Ā, i te mea, kāore rawa tātou e hiahia ana. Koia, koia tēnei te mate puta noa i Aotearoa nei, nē? Te torutoru o ngā, o ngā kaikōrero hakakīkī i ngā taumata, ā, koia anō Ko tēnei hōtaka tētahi o ngā oranga haka piki i te reo, te kāinga, te haka rauora i tō tātou reo Māori, he mea nui rawa atu. E haka pai ana au hei tōna tekau tau, rua tekau tau ka tupu anō mai te puna o ngā kaikōrero, ka pai kē. Engari mō nāianei, ū, he uaua kē te haka utu ki tēnā pātai, kia noho taumaha tērā ki runga i tētahi tangata kotahi, ā, Me hēna kia hakapoari i tēnei hei wānanga kōrero ki ia marae kia mōhio rātou me aha kē, me hakatū wānanga kia tupu i te taha o ngā kaikōrero reo Māori, mai i ngā pēpi anō tae atu ki ngā pakeke kaumātua e kuare ana ki te reo Māori pea hau hoki. Engari, he tino kaupapa tēnei, nē? E tino aroha ana ki te whanaunga nei. Ko au i te taheronga nei, e nā Hēmanoatanga i ono ai. He, ko, ko, mea, mea tētahi hakaaro. Ki au nei, ko te pūtake o ēnei, raru, ēnei raruraru katoa, nā, ka kōwariwaringia āku taringa mō te kōrero moni anō. Te mate tuatahi, torutoru rawa tātou kei te kāinga. Nā, i mua i te tāima e matomato ana o tātou tupuna, ho, mā te toru pai te tangata i te kāinga nei. Nō reira, e tū ora ana ngā kaupapa katoa. Ka tahi, toruturu rawa tātou kei te kāinga nei. Ka rua, ko ā tātou tikanga, marae nei, nā, ko ngā iwi hanga tamariki nei, kua hakatūngia kētia ānei nei hei kaikōrero, hei kaihaka haere, hei māngai mō tēnei mea, mō tērā mea, hei rangatira, e, kāore he oranga, he moni, oranga moni nei, kei roto i ēnā tūranga. Kei roto i ēnā tūranga. Nō reira, me pēhea anō? Ko ēnei ko ngā tāngata mōhio ki te kōrero Māori, ko ngā mea tamariki kē nei o tēnei rā. Kei a, ko rātou kei te hunga, e whai reo Māori ana. Ngā mea i haka tōngia i roto i te kōhanga reo, ā, ka ropiropia i roto i te kura kaupapa, puta mai konā, e, e tū rangatira mai ana i roto i te taha Māori. Nō reira, kei a rātou ngā taonga nei, ko te mate kē, e, me mahi rātou? Kia whai ora ngai ratu, mo ratu me a ratu whanu. Kua tae ki te wa hei ko taku, kia utua tatou mo nga turanga nei. Mehemea he whai korero koe mo to marae, me homai e te kawanatanga he oranga, huruhuru nei. Mou, ki te kore ka meme he haere tonu te puna kaikorero korero nei koe. Ora kau au e rite ana kia koe, e hoa te Hakapono, E, ka pupū ake anō tēnei puna, ā, te tekau, rua tekau tau e kōrero nei koe, kāore au e, e, e, e hakapono ana ki tēnā, ki ahau nei ka mimiti haere tonu, ka mimiti haere tonu. Nā te mea kite ana au te torutoru o te, te iwi o te kāinga nei, hei aka kīkī ēnā kōhao. Ka mutu, he aha e, e hihi ai te tangata ki tērā maihi, ora kau he oranga kē, āe, he oranga mō te wairua ēnā mea katoa. Engari ā tātou tamariki o tēnei wā nei, kāore e titiro pērā ana. He aha te hē o te utu? Na, ko te haka hē a ngā kaumātua, i rongai ahau mō tēnei tū kōrero, kaua e moningia. Na, i pērā hoki te kōwhete a taku granny ki a au i, i mua atu i tana matenga, hei ko tāna, kaua e mahi moni i runga i tō reo Māori, hei ko tāna. Nā, kua tino ē rawa atu ahau ki tērā tūmanako ōna. Engari, e, pēnei i ngā mahi te kura nei, ko koinei te tahi. Utua ana koe mō te kōrero Māori. Nō reira, he aha te hē o te utu i ō tātou kaikaranga, i te utu i ō tātou kaumātua? Mehemea kāore e oranga, e takoto noa ana i te kāinga nei.
tautoko ana. E koe, e hē ana rānei tēnei hakaaro? Ō, nāu te whakaaro.
Pēhea tēnei nā, nā? Nāu te hakautu.
Utungia rātou, nē?
E haka kī ana i wērā momo tūranga i ngā marae. Ka mutu, tāpiri atu ki tēnā he kōmihana o ngā koha ka tae mai, nā, ka kite au ko tae mai te kāwanatanga, pūkoro hōhonu nei, ū, ka oma ahau kia haka ki au i tērā tūranga o te taumata, kia whaikōrero ahau, mōhio ana au te koha ka tae mai ki a ringa, ū, ka ranea. Ā, tēnā pea kite atu ahau i a, i a Nanny Wairaini, ō nā, ko tana koha he wātakirihi, ko oma au mō te wātakirihi. Mehemea he tauā nā Matua Len, nā, ko oma koe ki taua tauā, hei utu i a koe. Ka haere ki te taha o te wharangatiki. Tari, te hako i tui tō pātai, tō kōrero e mea nei me utungia ngā kaumātua nei. E haere ana ngā kaumātua ki ki ngā hui mate, ki ngā hui o tā rātou rohe, horekau mō te moni te take i te hakatika, i te whakahaere o tā rātou awaawa. Tae atu ki te, ki te, ki te, ngā hui mate. e haere ana mō taua take horekau, ā, haere ana mō te, mō te moni te take. Mutu, ki a au, pēnei i a tātou nei, e rīngia mai tā tātou kōtiro, ō, ehake te, te, te, te, te, tō, tō pēke kia utungia koe mō te mahi wēnei mahi, mea tauhou tērā ki au. Mea tō waihokinga mō te, mō te, mō te, mō tēnei. I te mea, e reira au e kowhete ana i ngā tāngata pēnei a koe nei, e mahi nei wēnei mahi, mō te painga mō te reo, painga mō te moni rānei, mō te pātai, rangatira tērā. E aha kē te tino hohonutanga, Ā, o te, o, o, mena, mena horekau, ko te kanohi Pākehā ki te kaiārahi i a tātou, ko kore kē tātou e pēnei. Nā, nō te taenga mai o te tauiwi kua kua nei, ka, ka, ka, ka rerekē ngā wā tātou whakaaro e tā rātou. Te kōhanga reo, Tīmata i reira te tīmata mō te kōrero puanga reo, mō ngā kai a kaumātua me ngā kuia, a kaumātua me ngā whaea, ngā kai. Me te horekau e utu, utu pai te, pai te haere o ngā koanga reo i wera ara. Iāianei, mena, mena pēnei i au nei, e mahi ana mō te hauhora o Ngāti Hine, e karangangia ana au ki te haere ki te karakia ngā whare, Ngā whare, haere nei ngā wā, ngā, ngā tangata horekau e whare ki roto i ngā whare, haere au te karakia, ngā whare nei. Mutu, e, e utungia ana au mō te haere ki, ki Wita Mahi i wērā mahi. E, kitea koe, koe tēnā ko te, te, te, te mahi o tēnei mea te whakapono e utungia ana, you know, e, e, e, e hohonu ēnei kōrero, e, i tēnā, He tako kakenga ki runga i te kaunihera a te komiti o te ngahere o Ngāti Hine. Rima marama ka tae mai ana te ngā tāngata mō taku pēke ki a Utungia, nā te ora hou i tino pai ana ki tēnei mea, te mahi, te mea, ngā tāngata nui atu wā rātou hea, I wāku, e utu nge ana hau ki te haere mai ki te hui, a ratou e tatari, e tatari, e tatari tonu nei, mutu hore kaua, mutu koe, mena, mena, ko te, ko te, ko te ngoko, koko ngako tera o te Maori, ne? Nā, nā. He aha te mate kia haere rua ke, he, he aroha me te moni. Nā te mea, tau nei haka tupuranga, kimo kau anō te kanohi ai nei, kokoriki. Nā, mahue mai ana ki ngā mea taitamariki nei, ka hoki anō tāku kōrero, he mea nui ki a rātou te oranga. I tēnei wā, ahakoa he aha te āhua o tau oranga, engari i tēnei wā, ko te ao tēnei e hurihuri nei, ko te oranga he moni. Ka whakaaro ake au ki te kaupapa hou a te kāwanatanga e kitea ai e ahau i roto i ngā pitopito kōrero i ngā wiki tata nei, he moni nui mō ō tātou marae. Whakapae ana au mēnā tātou e mea atu ana ki ngā korokera, me hōmai i tēnā moni hei utu i te kaikoranga nei, hei utu i ngā kai mihi nei, ngā kai whaikōrero nei i runga i tō mātou marae, kore pea e haka ai. Nā te mea, au ko au tēnei haka pai ana, kāore tērā tū kaupapa i roto i ō rātou hinengaro nei. Engari mēnā tātou e hīhē ana ki te haka mātotoru ake i te, i ō tātou taumata o te kāinga nei, moe ana ki tātou, ko pakaru kē, ko hauwarea kē ō tātou taumata i te kāinga nei, tēnā pea me haka tū he rōpū, ē, ka huri haere ai tēnā rōpū, nā, tātou nei nā e tautoko ana tētahi i tētahi kia whai tangata ai ō tātou marae, Hei tīmatanga, ahu atu ki taua puna, te tupu haere, te tanga o taua puna e kōrero nei, a Moko, hei tautoko haere i tērā kaupapa tae noa ki te wā hē kua ora tika kē, e, ka mutu i taua rōpū, me utu kē. Ko, koe tērā hei mahi, mā, tūturu mā rātou. Ko whai pākihi hou ahau, whauna whaikōrero, tērā momo wairua, nā. Kua tae atu au. Ko toa taua kei tenei pito. Ae, ae. E me taku, me taku arohana, te mea ko tāu i koro mai nei ko te titiro kaumātua tēnā. E rongo ana au i aku kaumātua, i a koe e kōrero nei, matua, e tō mātou marae, ōku marae i konei, ko roa kē ngā mea tamariki nei e totohe ana, e, Kaua te marae e tukuna atu ki ngā hui nei he aroha te kaupapa. Whakaritea he utu. Ina haere koe ki roto o Tāmaki Makaurau, e utu mārika ana koe. Kei konā kei runga i te kua e rapa mai ana. Nā, e hia mano tāra e mō te, mō te rā. Hia rau tāra rainei mō te rā. Kua haere atu ana koe, kua moe koe. Kua taunga kē ngā iwi o reira e ki tērā tinga. Ka hoki mai koe ki te kāinga nei, e mate ana tātou i te aroha. Titiro ki ō tātou marae, nei nā, ha, e, ko hinga tata kē, nā, ko hau e mea nā, e, i ētahi taima, e mate ana tātou i tēnā mea te aroha. E kore tātou pēhea nā te mea, e, koe e tēnei ko tō ngākau. Hoi, e haka whitiwhiti kōrero ana. Nē, nē, nā, kai ana.
Hei te mea, e, e, koia a mātou rau te, e, tau henare, tā mātou tupuna whare reira. Ā, āe, e, e. Hui mate e koha. Mutu, ka hana te ora tēnā marae, i te mea mea tau ki wā tātou whānau e hoki mai ka hoki. Me whai whakaaro koutou i tēnei mea te koha e ai nei a ngā rerekē. Inā kore koutou e āta titiro ki ngā utu o tā tātou marae, mena haere mai ana koutou, ka mate tā tātou marae. Ka mate koutou. I roto i wēnā kōrero ka putaputa te kōrero ki te whānau, pai ngā koha e hoki mai ana ki tā tātou tūpuna whare, e ai ana i roto i wā mātou whāngai kōrero ki ngā tāngata e hoki mai. He aha ki te take haere nei koutou ki Ākarana ki te mahi, kei reira ake te moni. Mēnā hoki mai ana ki te tari mai, whai whakaaro ki tā tātou tūpuna whare tū nei.